Inn ah a um zongah ih le ei, lo a kal zongah thladem tangah ei le ih lawng a rian. Nikhat cu a nu nih lo a thlawh len lioah zamdai cu tikhor pawng thinghmui tangah a it i a um a har tuk ah

a khuaruah a har tuk i vuipi hmanh nih a hman khawh lo dingmi ka hngalh khawh a ti i aa lunghmuih tuk hringhran. Ka paw tah a kau cang hnga maw a ti i a nu kha chuncaw eiah a vun auh. A hlan ah an nufa an ei khawh dih lomi fungvei cuar cu a vun ei i a khat lo ah a dih colh. A nu cu khim dok loin a um i a nu nih cun, Bianek nawn in, ka fapa atutan cu na ka a thaw ko e, a vun ti. Ka nu ka khim rih lo, ka cuar ṭhan lai, a ti. A nu cu a thinhun tuk ahkhin zei rianṭuan hmanh a zuam lo. A nu nih, Cuti rawl ei cu a si kho lo, na duh le nangmah tein i cuar ko, tiah a vun sik pah. ka rianṭuan ding zong a tam tuk rih tiah a vun ti chih. A fa nih cun keimah nih ka ṭuan te lai i din ko a ti. A nu cu a chin a hung tuk i nangmah rianṭuan cu ei cawk zong a si lai lo tiah bianek in a ti. Na ṭuan ciami a tam tuk cang. Ei cawk a si ti lo hi um ko Rianṭuan ah ka pok cang lai. Fangvei cu nangmah tein i cuar ko, a ti i a rianṭuannak hmun ah cun a va kal. A fapa cu lo i bel an chiahmi paoh kha aa lak i fangvei cu pawng sawm thum hrawng cu a vung khin. A hmin bakah a vun ei i thalo tein a ei dih. A khim khawh in a nu sinah a va kal i rianṭuan cu a hei bawmh. A nu nih cun a lothlawh cu a hei zoh i a ṭih tuk. A ran tuk ah a hmu manh ti lo. Thla khat chung thawh ding cu suimilam pakhat chungah a thawh dih. A nu cu thlam ah a va ṭin i zarhkhat chung ei ding fangvoi a ei dih kha a hmuh. A fapa cu a ṭih tuk i minung na si ti lo, khuachia na si cang. Ka pawng zongah ra ti hlah, na duhnak paohah va kal cang ko a vun ti. A fapa nih cun a phunphun in a chim ding zongah a nu nih a ngai duh ti lo. A fapa nih cun cuti a si ahcun

Thlam chungah cun a vaa thup. A fapa cu lampi ah cun zunruang nganpipi a vun hmuh pah. An inn cu cu zunruang cun a ṭem i an innpi cu a phawi. A phurhnak a beinak kaa tuah i a kengah aa khin i a kal ti thluahmah. A hmumi paoh nih cun an ṭih tuk i a chawnh zong an chawn ngam lo.

A kalpi hna i an khua he aa hlatnak tlang cungah an i din. Thing le tlang cu an hei zoh i a mui pah cang. Tuzan cu hika pawngkam ah hin lungkua thingkua ah hmun ka zoh lai i riak usih tiah a naule pawl cu a ti hna. Umṭhutnak cu an kawl lengmang i a donghnak ah a mui taktakmi lungkua pi an hei hmuh.

A khiah dih hna. Lungkua i a ummi hna hi minung sawsawh bantuk an si lo. Ar bantuk in chuang an ngei dih i an thli an bauh dihmi hna kha an i peh ṭhan lengmang i anmah kel an si ṭhan. An thi kho lo. An khuaruah a har tuk. A naule pahnih hna kha an ral pawl nih an tlaih hna kha a hmuh hna i amah zong kha aa tlaihter hna. An kalpi hna i an khua laifang inn nganpi tangah cun an hren hna. A naule cu a zoh hna i an thi hna he an phing dih. An pawngkam inn le lo cu an zoh i aa dawh ning le a ṭhat ning bak cu khuaruahhar a si.

Ka nu bia pakhat te kan in hal lai. Na theih bak ahcun na duhmi te kan in pek lai. Keimah na ka duh zongah pek a ngah lai a hei ti. Chim ko ka theih bak ko lai a hei ti ve. Lungkua chung ummi minung pawl hi zei ruangah dah an thi khawh lo. Na theih men ko lai a ti. Na hmeinu nih cun cu tham cu an chuang zawn ah khin vutcam nan phul ahcun an thi colh ko lai a hei ti. A si taktak maw, si taktak lo, nangmah kan in phulh lai i na duhmi te cu kan in pek colh lai, an ti i a naule kha vutcaam lak a fial hna. Na hmeinu cu a duh na loin an tlaihchih i an phulh colh, a thi zolh ve. A ṭha tuk an ti i vutcaam cu an kawl i an tlunnak lam zawn cun an hei bawh hna. Zamdal nih cun pakhat hnu pakhat a tlaih hna i

Upa deuh pa an kal. Ngakchia cempa cu voksa kha an thahpiak ta i rawl chumh dingah a taang. Rawl le sa min diin a chuan i aa din. Cu lioah thlitu fak piin a hrang. An umnak innpi cu ṭhuk, ṭhek, ṭhuk, ṭhek tiin a awn thluahmah. A naupa te cu a khuaruah a har tuk. Cu lio cu khuai ngan pipi zuan thawng bantuk, cakei hrum thawng bantuk a thei i a ning a ṭih tuk i aa thup. Cubak ahcun a ho sau taktakmi nu nganpi a ra i khuazaza a zoh pah. Voksa le buuk cu a hmuh i vanṭhat ngai a si, ka kawṭam tuk lioah a ti. A chuhmi vialte cu pakhim tein a ei piak dih. Ka paw a khing tuk cang a ti i a paw cu fakpi in pung pung pung tiah a bek ta i cu minan pi cu lo diang a chuak colh. An naupa nih cun a ṭih tuk ah zei tuah ding thei loin a lung a hung fim ṭhan hnuah vok cu a khat ṭhan i buh zong cu a thar in a chuan ṭhan. A u le pawl cu an hung phun cun an rawl cu a hmin setsai rih lo. Zeidah na tuah cawk? Cu caan leng ruangah tiin an sit chih. Thil sining kong kha le pakhat hmanh a chim ngam hna lo. A thaizing cu upa deuh pa si rawl rak chuak cang an ti i upa deuh pa kha rawlchuan ah a tang ta. Ngakchia pate nih cun a thin a phan piak ngaingai. Nizan bantukin a ra ṭhan te hnga maw ti khuazaza a ruah piak. Upa deuh pa zong cu ngakchia pa ton bantuk tein a tong ve. An i thumnak tu ahcun a naule pawl nih rawlchumh an duh ti lo i a naule pawl nih a lengah kanmah pahnih kan va kal lai, nang rawl rak chum ko, an hun ti.

vutcam hna a herh sual ah an i kawl cia. An upa tha ṭhawngpa nih cun vok cu a thah, rawl cu a chumh, tuan te ah a hmin i hi tluk tuan in a hmin cang ko mi hi maw ka ṭin tiang ah an chung dih khawh bel lo a ti i a zai pah.

Zeidah a si hnga ti na hun zoh. Tlawmpal ah a ho sau ti minung nganpi cu a hung chuak. Ngan ko cun a hei zoh. Mingan pa cu holh lo tiin hawchunnak lei ahcun a kan thluahmah. A min cang ko hih a ti i voksa cu a hei banh i a ei colh. Zamdar cu a thinhung tuk i a va zuanhnawh i a hei thongh colh. A lu cu kakphut in a kuai. Tlawmpal ah amah ning tein a si ṭhan. Zamdar nih cun a vun zuanhnawh chih. An i ṭhuatnak ah hin an tha cu a ṭhawng tuk ve i inn zong kiah dih aa tim. A naule nih a thli tein an zoh i an ṭih tuk ah an thaw hmanh an chuah ngam lo. An upa le hausaupa cu an i ṭhuatnak ah an celh veve ti lo i an thal ka dak in an ril veve. A naule nih cun an thi veve cang rua an hei ti i an upa cu an hei auh. An upa cu a tho i hausaupa zong a tho ve. A naule nih an butzaam kha an hei hlonh hnawh. Hausaupa a chuang ahcun an hei thonh colh i hausaupa cu a thi. A naule pawl cu anmah lei a rat ah khan an ṭih tuk ah an pahnih cun an kal thiam ti lo. An tlu veve. An upa nih cun a hei thawh hna i, a chuangah vutzaam ka phulh i a thi cang.